Helo, enw fi di Aled a mae'r fideo yma amdan sut i wneud vlog. Editio rhw... Can you be quiet please? Anyway. Mae 'na dau peth sy'n bwysig pan dych chi'n neud vlog. Y peth gyntaf ydy'r person yn y vlog. Os mae 'na vlog sy'n llwyddiannus, mae hynna achos mae'r person yn y vlog yn rhywun tisio gwachad. Ti'n byw yn ganol le'n byd? No problem. Ond ydy bywyd fi ddim yn exciting? Jom ots. Ti fo job reit boring? No problem. Yr ail pwynt ydy, os ti'n gallu neud rhywbeth reit boring, reit mundane yn exciting, You're on to a winner. A dwi isio prwfio'r pwynt yna iawn. So, dwi yn studio fy hun ar y funud yn gweithio. A dwi efo tasg dwi wedi bod yn yfoidio ers wsnosa. A dwi am neud o rwan. Da ni o dan desg ar y funud. Yndi, mae'n bler. A be di'r problem? So basically, be sy'n digwydd ydy, dwi'n eista yma iawn. A wedyn de, yn dechrau cicio fo fel hyn. Wedyn mae'r internet mynd off. So, mae'n amser fficsio fo wan iawn, achos dwi 'di ga'l llon bol. Golwg yma'n rili harsh. Ti'm yn goro fatha neidio allan o airplane. Ti'm yn gorfod byw mewn dinas anfarth. Dydi bywyd chdi ddim yn gorfod bod fatha'r peth gora erioed i chdi neud vlog sydd yn dda. So pam ddim neud fideo amdan rwbath uffernol o boring, dangos hefo bach o enthusiasm. Skills editio reit dda. A lot o goffi. Dangos, da ni'n gallu neud vlog rili dda. Wel, mae trio anyway, so. Just idea dda, connection i'r internet, a rhyw fath o gamra i neud fideo dda. Let's see how this one goes, yeah? Nawn ni ddechrau fory.

Mae'r drill di marw a mae'n cymryd tua deg awr i chargio, dwi'n meddwl. So, na i'n ôl fory, ie? Yeah? Good progress, though. Oce, so... Dyna all dwi'n gallu neud, really. So, um, Neu weld chdi bore, ia? Ba care! A da ni di chargio. Da ni ffocin barod, boys. Rita, so i connectio'r ddau, de, da ni angen hein. O oh, ia. Yeah.

Never mind, back to square one. Reit ta, dwi di neud o. Ish. Dwi di byth yn bod yn person sydd sy di bod yn un dda am fatha bildio pethau. Wel, heblaw am pethau IKEA, ond sa mwnci yn gallu gwneud hynna. Os mae yna bit o'r prosiect yma sydd am ffeilio, y bit nesaf ydi o. Basically, dwi'n gorau drilio hwn yn erbyn o wal. Swn i'n gallu googlio fo, ond ydw i am wneud hynna? Na do. Stick it to the wall and hope for the best, basically, ie? Yeah. Ie. Yeah. Let's go for it. Os mae'r rheolwr y adeilad yma'n gwylio rwan iawn, um, dwi mor sori am beth dwi am wneud i'r wal ma. Hold on, I will show you the details because it's laughable. But... Oh, I'm so proud of it. Looks good. It's such a piece of shit. So, mae di bod yn ychydig o diwrnodau wan ers i mi wneud y whole... A mae'n gweithio! Fatha, Dwi wedi dod i fewn. Dwi'n eistedd lawr. Mae yna lle i'r hen traed. Mae'n actually yn wych. Sbio'r lle mae gyd. Oh yeah. Job done. Ah. So, os da chi di enjoyo'r fideo yma a da chi efo diddordeb mewn neud vlog, swn i wrth fy modd yn cael gweld beth da chi'n neud. Fel dwi newydd dangos, da chi'n gorfod neud dim byd spectacular, eitha bod rhywbeth fel bildio shelf i box wifi chdi, who knows. Ie. Yeah.